Essalamualeýkum milletçiler bu gün biz halypalar bilen bilelikde türkmen gaz jaýynyň iň naýbaşy naharyny saýlaýas başlalyň onda halypalar. Essalamualeýkum başlap bileris. Indi saýlaw nähili neme edýär. A Marşalyýewa sen bir saýlawyň nähili formatda geçiriljegini düşündirseň ýylla işlemde. A dogry. Elimizde jem iki ýüz ýedi sany türkmen nahary saýlanan bar. Suratlarda görýäňiz aşagyndada atlary bar. Iki nahar biri biri bilen ýaryşýar. Olar bije hökmünde biri biri bilen garşylaşýarlar. Bizem şolaryň arasyndan sagdaky ýa-da çepdäki ýa-da gyzyl ýa-da gök diýip saýlamaly. Kimiň näme pikiri bar bolsa aýdyp biler. Käbir halatlarda ikä-iki bolup bileris. Şonda bir tarapa üçünji kişini geçirip, adam sanyny köpeltjek bolmaly öz tarapyňdaky. Bärde ýöne diňe nahar barmy ýa salat zadam dur agam? Hemme zat bar. Türkmen türkmen gaýzaýyndaky hemme zat bar. Şoň dogrusy salatmy ýa salypmy? Iki ýüz ýedi zat bar. Dogrusy näme salatmy salypmy? Pişdi açar. Öý ýöne şu ýerde bir ýaman ne to zat bilen bar nahar bilen başladyk eger başlajak bolsak hyýarly çal diýýä. Hyýaryň özi hemme zat bilen gowy gidýä gapdaldan. Çalam has hemişe açyp biler. Ýöne şu ikisini goşýara. Şunak sal ikisinem ikisinem aýryp bolanokmy? Ýok, hökman birini saýlamaly. Indi akyşyňa eşitdik. Men men hyýarly çal tarapda. Kelemläm bir işdäaçar bolarmy? E, kelemli işdäaçar-a bolar welin, menem hyýarly çal. Biram haýsy şu wagtky pasyl göz öňüne tutmalymy? Ýok. Meselem, gyşda bolsa men çal içesim gelmeýär-dä. E, meň pikirimçe hemme wagtlary göz öňüne tutmaly-la. Indi hyýarly çaly Şu biziň gajaýymyzdan aýyrsaň nähili bolar diýip pikir etmek dogrumyka diýen. Hyýarly çaýy biziň gajaýymyzdan aýyrmak, çal bilen hyýary hakyky ýerine goýmak bolar. Kelemem diňe işdäaçarda gowy, men kelemli işdäaçary bilen gidýän. Ýöne şu hyýarly çal çeniň bilen çal içip otyrkaň hyýar ýeňiň şowurlatmy? Ýok ony hersini bilýmegem gerekkä aýratyn içip soňundan bir on gezek bökseň şo bolýa dämi? Oglum merak ýaly çaý diýen, hyýarly çal diýen, hyýarly çal. Jumaş senem hyýarly çal diýdiň, onda AQŞdan galanymyz hyýarly çal diýen bolsak, hyýarly çal seçäýinmi? Dowam. Hawa şeýdäýeli. Bolýar. Şuňa meňzeş bolýar beýleki ýüz ýigrimi sekiz turam indi. Ondan soňky. Bulamak çorasy bilen ýagly petir.

Eý, buram ýagly petir diýdim ýaňky. Hawa. Eý, ýagly petir bolanokda ýagly nan bolýar dämi? Petir diýýäniň dogramada bolýar-a diňe. Eý, tötek diýýär-ä tötek kim bu, rusçamy? Türkmeniň ajaýyp. Menem bilemok, tötek birinji gezek eşitýän, özem meksikanlaryň naharyna meňzeýä. Tötek diýip söz barmy näme, kötek diýip söz bar dämi, ýa kotok bardymy? Ýol ketek dämi ol? Towuklaň ýaşaýan ýerini aýtýaň dämi sen Juman Şalypa. Haýwanlar ýa kötek ýa tötek sözüne eşidip göremok. Menem Ýo birinji gezek. tazem bara esne hökmänem dal sebäbi mäşil çorbany ýeňip bilmeýän şuň ýanyna et goýsaňam mäşil çorba bilen gidýäs. Hawa. Aý. Bilemok. Jumaş bilen Akyş size mäşli çorba diýýäňizmi?

Sowukda-da etdirip bolýar. Dogry, men tötek bilen. Garaz mäşli çorba diýip saýlaýarlar. Beýlekiniň nämedigini bilemzog-a. Bolar, dogrymy aýtsam menem bilemok, ýöne owadanjy görünýär ekeni. Gowurmadan çekdirme bilen böwrek çişligi. Ana. Gowurmadan çekdirme näme? Gowurmadan çekdirme näme? Surata seredýän welin, içinde et bar we kartoşka bar. Gapdalynda-da ýaş sogan. Ýaş sogan iýeniň näçe ýaşlarynda takmynan? Ýaşyl diýjek boldum, ýaşyl sogan. Oň garşysynda bolsa böwrek çişligi birazjyk irräk final boldumyka diýanda. Aý ýok edil finala neme naharlara däl bular. Ýöne gowurmadan çekdirme diýjek menä muňa. Eý böwrek çişligi bowlsa gara bolnitsa gitmeli däl we näme üçin iýýäň ony? Böwrek çişligem bolsa gowuha. Böwrek çişligi daş bolanda bolýar dämi?

Sebäbi bar o guma gömülip, guma gömülip bişirilýän nahar bolup bilýär o. Ýok, ýok, ýok. Ýa, Ýo, biz Ýa, haram ýokdur. Ýo, biz gelip, o birinji, ikinji bölümlerde hindileň üstünden gülüp, soňam bu guma gömülen işlekdigini öwjek bolsak bolmaýar-a. Ýo, ýo, ýo, oň neme bilen baglanyşygy ýok. Çewiş aýagy diýen bar, ata-babaň iýdimi o çewiş aýagy? Gaty, daýaw wagtyň iýmeli. Çopan işlekisi mümkin dal alýa muny men şo tarapda. Meň meň garaýşym bolsa şun ýaly, çewiş aýagy diýilýän zat hemme ýerde bar, kinolarda zam aýak iýip ýatyrlar. Çopan işlekisi iň hakyky türkmen nahary. Şoň içinde çarwadarlygam bar, şoň içinde garagum çölem bar, şoň içinde biziň guzy-goýunlarymyzam bar. Şoň üçin çopan işleklisimka diýen. Aý, ýok-le, şu taýdan işleklini saýlasaňyz-a gara. Işlekli, işlekli çopan. Menä işlekli. Çopan işleklisi. Eý menä indi mundan soň siz bile dowam etmäne utanýan bol indi üç bolup saýlasaňyz dowam edäýer nämeçi. Ýa bir hilek da häzir çebişiň aýagyna ýapyşdyrsaň. Şoň üçin işleklini saýlaýan üçe bir bolan bolsa. Dowam edýäs. Kabaçok batyrmasy, bul SSR-de giripdir öýdýän biziň gaz jaýymyza bilemok. Garşysynda bolsa Ogurjoly çorbasy diýýär. Ikisinem bilemok dogrymy aýtsam. Biri birinden betereý bular nähili bolmaly. Ikisinem saýlamaly bolanokmy? Gynansaňam ikisinem saýlamaly bolanok. Näme üçin Ogurjoly çorbasyn saýlamaly däldigini aýdaýyn. Ogurjyl bir kiçiräk taýpa mukaden tireň ýa taýpaň tapan bir zady bolup biler. Bizem gaty uly bütin türkmen halkyna üçin edýänimiz üçin gar jaýy üçin edýänimiz üçin ogurjyly diňe ogurjyly bilen gysgatsak bolmaz muny. Ýalňyş bar ogurjyly bir adaň ady ol demen hazar hazar neme derýasynda. Ogurjylylar ýaşaýandyr da diňe şo ýerde. Ýok, şu Ogurlyk taýda köp bir bolýar da Çorluň Mataýda. diýýäni ol Horezm şalar döwründe Muhammet şa Urjul adasyna şol Çingiz han zat gelen döwür gaçyp gidende şo çorbany bişirip berýärler şoňa. Şondan soň Aý gaçyp ady gidende, Urjul gaçyp çorbasy. gidende bişirersiň Jumaş ha, halypa sen gabaty. taryh bilen kuhnýa nemeleň garyşýar öýdýän aralara. Ýok, ol Ehe. reňki näme üçin ýaşyl mysal üçin makaronyň birhili soňky Ýok, döwri ýaşyl. bize- Ýaşyl bolmagynyň sebäbi ol deňiziň suwundan edilýär. Bilemokda, men Aştane dogrym aýtsam. Ömrüňizde belki bir gezek gaçmaly bolarsyňyz ýa bolmarsyňyz ýöne ömrüňizde köp aç galansyňyz şu garaja çöregi görýän bolsaňyz batyrma bilen dowam edeliň. Eý bu kabaçok näme diýmek asyl men nämediginem bilemogam. Kabaçkina bilýän şoň ýaly bir zat bolaýmasa. Kabaçki diýýän täze bolýar däl. Kabaçki, hawa, ýaş kädä diýilýä, nemesi, zukkini, amerikançasy. Hä, aý, ondanam bir nahar edilermi ýa? Wagt sarp etdik-dä şu, şu, şu naharlara. Düşünmedim? Şu naharlara şunça wagt sarp edenimizi degenokmyka diýýän. Hawa, men, men, meň teklibimi aýdaýyn onda, soňkuja teklibimi. Şu kabaçok batyrmasy diýýäni saýlaýaly, sebäbi indiki turda hökman elenýä-de, garşysyna petirnan çyksa-da şu kabaçogy aýryp bolýa-da. Bolýa onda şony saýlaý. Boldy onda kapaçok saýlaýan. Owurjalylaram gaty görmesin. Bagyr kakmajy etli şüle. Wah. E şüläň etjisi ýokdur a taým. Ony mümkin bilemok welin ýöne şüle ady eýýäm birki ädim yza itekleýäda meň gözümde. Eti düşmese berk. Şüle gowy nahara. Suwy köpräk guýlan palaw diýýäler dämi şüle? Hawa hawa ol Nastroýkasyny tutduryp bilenoklardam soňam boladiýa şile bolupdyr diýip getirýälerda. Ýo ol italýanlar etse risotto zat diýen bolup iýýäňizaýyn türkmen etse nä göni ýetmezçilik eden bolýaňyzlaý. Ondan oňa seretmänem bara bagyr saýlanyp bagyr gelipdir üstüne limonjygam abaý türkmena haçan limon sykypdyr. Ol olam dogry welin bagyram ýöne bar. Ýo bagyr bara haçan iýseň süýji diýsene goýun soýup gelip Bişirip iýeňde süýji ol tat ýöne baryp bagyr iýseň ol süýji tagamyny alyp bilmeýäň. Hawa, täzeje soýlan bolmaly, ýanynadam şu it ýagy bile bile. Ýa özüň soýan bolmaly, ýa bir aýagyny tutuşmaly iň bolmanda bagyryň tagamyny alyp bilmek üçin. Bolna şo ses berlişi. Hawa. Men şu wagtara seretdim ikisinede bolany haýsyny iýesim geler diýdim we men-ä kakmaş diýen. Menem bagyr kakmajy diýýän. Iýesim gelip gitdi, köpden bärem iýemändim sebäbi. Men etli şuly iýjek bolsam biraz suw içýän, normalny. Bagyr kakmajyndan dowam. Äý onda maňa sözüm düşmedi a, üç sany goýun soýup bilmeýän bilen neme etseň şul bolýa bolýa. Onda bagyr kakmajy saýlaýan, geçdik. Unaşly towuk çorba, ýanyna-da petir çörek. Unaşly towuk çorbala hel bolýar. Unaşly. Towukly unaş çorba bolmaly dämi? Bul un hä unaş diýýän aslynda diňe hamyr aş kesilip goýlupdyr içinde maý bar. Ýo men size wara geçen bölümde şony düşündirjek bolup janym çykdy welin düşünmäňiz siz oňa entek entek. Ýok geçen bölümde. Hä men sizden bir iki ýyllaýyn öňde pikirlenýän la öňde. Ýok düşünýän ýöne. Ataş halypam. Geçen bölümdäki unaşyň içinde noýbasy bardy, munda noýba ýok, ikisini deňeşdirmesene naşt edýän. Ýo, men saňa taryhy nüriti aýdyp berdim dagmy Aş halypa şoň üçin. Men diýdim unaşyň astynda noýba-da ýok şo za hiç zat ýok diýdim şoň astynda. Ýöne soň i iýer ýaly. Asyl mesele bäri naharyň döreýşi towuk az eken Nahary köpeltmek üçin unaş goşulypdyr. Ýöne towuk Ýa gynançlyrak hakyky birazajyk. Hawa. Ak şalypa bu birazjyk dadada meňzeýä. Näme naharada makaron goşsaň zaýalanýa diýýän-ä. Hawa hawa men geçen gezek şony kartoşka diýip ýalňyş aýdypdyryn makaron awtoritetini peseltipdir towugyň aslynda türkmen aga towuk çöreni gaty gowy görýärdi ýöne Garsynyda ýalňyş näme ýaly. Eý bir minut duruň bärini goýup bolmaýaow aňyrdan bir ses gelip dur azanmy näme gelip durow. Aýryp bolanokmy ony. Ýoka nädip aýyrjagyna olar ýaly. Onnadur men nýet edeýin. Azany neme diýip aýyr diýip bolanow. Azan gutarýança garaşaýmasy. E bolar azan gutarýança garaşaýyl onda. Eý buram bir ýalňyş surat goýupdyrlar. Petir çörek däl a bulaý. Haoý. Düz çörek laý buňa näme üçin petir çörek diýipdirler ýaňam bir petir çörek barda. Ol ýagly petir çörek welin. Hä, şeýlemi? Esasy surata seretseňiz gowumyka diýenay? Indi başlaýarysmy? Petir däl, bildigiň nana bul-ow. E, bir zat iýýäňmi, Ataş halypa? Kişmiş iýýän-dä. Baý bolamsoň kişmiş iýýän. Äý, şo kişmişini ýerden alýaň-a, bir zat aýt-da, iýip göreliň-a. Äý, amerikanlar rezin diýä. Rezin diýýärler, satýarlar şoňa. Şu ýerde aslynda towuk, unaşly towuk çorba diýmek bar-a, öýde towuk azrak eken, ýöne doýurmak üçin unaş goşulypdyr-da, şoňa onda towuk çorbaň awtoritetini peseldipdir. Ýöne towuk bolany üçin men häzir towuk çorba bilen dowam edýän. Ýok, men bolsa içine hamyr goşulany üçin we geljekde şeýle sada towuk çorbany hem göreris diýip umyt edýänligim sebäpli Nany seçjek, petir çöregi seçjek. Sebäbi bir muňa seredýän bolýan bar-a, pomidorlaram, galyklary bir hili ýüzüp ýörene meňzeýär. Bul, bul nahar bişirme, bişirmän oňarmaýan kişiň etjek nahary şü. Ikisini saýlap bar-a, çörek bilen gapdalyndaky çorbany iýseň bolanokmy? Ýok, bolanok. Birini saýlamaly. Ýok, ony eden adam. Meň pikirimçe muny beýleki ýaňky kim şol akyşga lypaňky ýaly tawksat etjek bolup başlapdyr daýyn. Edibilmändirde üstüne aş goşup täze nahar edipdirmika diýýän. Meň üçin menem pit çörek diýen menem. Onda çörek saýlaýan. Dowam edýäs. Miweli palaw bilen manty. Bul 4-0 ka diýýän. 4-0. Dört nala Ha. ony bu sorag Dört bolmasa nala. bir bolýar. Miwelem bir palaw bolarmy ýa? Aýtmasana şu özbekler kişmiş goşýan nätjegimi bilemok. Tak, balykly aş bilen ýörme diýýä. Indi siz maňa ýörme näme, balykly aş Ýörme nädip näme näme? bişirilýär diýip sorarsyňyz, ony ýörmä seredýän men bu e, garna doldurylan eti öýdýän. Kartoşka zat bilen garylan, toşny bilemok. Kimiň garnyna? E, geçiň garnyna, guzyň garnyna. Daşda Aý, ýok-laý, ondan-a işdäm almady men-ä. Ýöne ýörme birhilak nämä meňzeýär ýaly? Kolbasa meňzeýärmi? Ka, kolbasa meňzeýär. Kolbasa meňzeýär, men-ä şony saýlajak. Aý, men-ä bilýän zadymy saýlaýan-laý.

Menem asyl balyk halamok şoň üçin ýerime diýýän öň iyk görmedim habarym ýok ýöne balygyň ysy bar a şoň üçin dowam edýäs ýermek bilen. Gowurmaly palaw kädil gutap. E gowurmaly palaw barada men şuňa öňünden seretdim. Gowurma et normal etiň ýerine Gowurdak goşýarlar diňe. Ýeke tapawudy şo beýleki palawlardan. Eý şoň ýerine bara et goşmasalaram gowurmaly palaw. Edil şu naharyň garşysynda. Kädili praşkada gowa meňzeýär ýöne. Ýöne bulam içinde gowurdak bolany üçin eýýäm et girse bir nol öňe geçýärda meň gözümde. Onda gowurmaly palaw bilen dowam edýäs. Näme diýdiň Akşelip? Gowurmaly palaw bilen dowam edýäs-le Anna. Hawa, Jumaşyň pikirini soralymyýa hökmanam däm. Salam salam salam. Kädi derde sorasaň. Gowurmaly palaw diýip dowam onda. Dalak dykma bilen iş dykmaly bedene ha. Bedeni ilk görmedim ýöne men bara dalagy ýaman gowy görýän da çorbada neme edilende dowrama edilende hemme zat gaýnadylýar a bile şonda biziň neberämizde menden başga dalag iýýän ýok onnoň her Dowram edilenden bir hepdeläp dalak iýýädim hezil edip. Hmm. Bir zat soraýynmy şu dalak bolanda daşy birazjyk ýukajyk nemeli. Paket ýaly bir zat daşy hawa. Ha ýaman gowy zat ol. Dalak iýeňde daş paket ýaly onsoň. Bir hepde iýseň bolmanam dak dak edersiň. Dak dak edersiň bir hepdeläp. Häli o böwrekli nemi iýeňde bök bök etmediň dalakda näme üçin dak dak etjek. Ýöne bar-a şu bedenäni ilk görseňiz bar-a, dalak näme-de diýmersiňiz. Bedenänem özem nähili süýji. Diňe bişip gelen wagty görseň süýji. Bedenäň özi ýöräp berenini görseň, Äý, şun-a iýerin diýmeýäň. Bir ýöräp berenini görseň, towugam iýesiň gelenok-a. Hawa, özüne seretmeýän haýwanlar. Ýöne men bedene bilen dowam edýän. Eý, men dalagy ýaman gowy görýän-dä. Menä dalak diýen. Delikates da-aw dalak bul. Üýtgeşik boljak bolýaň-a bir ýere baryp. Ana şo zat-da dalak iýýän zat diýseň üýtgeşik-dä sen bilýäňmi? Şilany, näme, şilany rizotto diýip iýýänler ýaly. Juman şalypam, sen näme diýýäň? Men dalak. Eýýäm, üç jür. Gowy tarapy deň bölünimizok şu wagta çenli.

Nany owradyp, soňam sary ýagda mesgede gowrulýan bolmaly. Kän detaý ýadymda şonda şondan başga. Ol bar-a, oň nýuansy bar. Şu taýda aýdyp belläp geçsek, nan ýaňy bişen nan bolmaly, tamdyrdan ýaňy çykýar-a. Şony dograp, şeker sepip, sary ýag bilen garýaň. Ana şol owmaç bolýar.

Turply işdäaçar diýen säwä her ýerde tapdyrypdygym-ow turply işdäaçar. Be turp turply işdäaçar nähili zat biziň bu käşirli salat ýaly bir zatmy? Men iýip görmedim. Turpy turpy näme bilenem garsaň göni turpyň tagamy gelýär. Banan ýaly meselem banan bilen sumuz edýäňä bananyň ýanyna haýsy miwäni goýýa diňe bananyň tagamyny alýaňa Turp hem şolar ýaly. Näme bilen garsaň turpuň tamyny alýaň. Bagyr öýken çekdirmemi? Menem dogrymy aýtsam öýkena halamayaryn ony ýöne bagyr üçin ýerim kam diýanda. Eý öýken bara diňe şoryň içinde wagty gowy bolanokda galan wagty erbet däl. Gaýtam diňe şo taýda gowy bolýar aglo. Eý men aý iýibilem aý bagyr bilen ikisini ilki bagyr iýip soňundan öýkeni iýýäň o näme iýip otyryn aý diýdirýär. Bagyr öýken iýýän diýýäňda şonda. Onda bagyr öýken seçýän.

Hawa, ýaş gelin-gyzlarymyz eli boş wagty şeý gyzyklanyp edip görýärler. Ýöne ikinji gezek bişirýändir öýdemok hiç kimem. Ýok ony beýdip azaba gireňsoň içine ýumurtga guýmagyň ýaman ýalňyş hereket agyl o. Ýumurtgaly börek bara bergiň müňe ýetende iýilýän zat dämi aýak? Ýok ýumurtga bergiň müňe ýetende owmaj iýilýär. Täze pulmy Ýo şeý. köne pulmyň. Bilem o şon ýaly söz bara bergiň müňe ýetende Şöyle ýumruk pul bolup aldım. diýýärler a. E tema Olýa doluny olýa. näme onda? Nädogry Gatlama my mantygam kärde devam edelim. mantymy? Eý dur Nädogry gatlama mantyk ol. diýeniň süýjülik dämi? E näme bolanda näme ho petir çörek bar öňde. Oňlar bilen gidişip bilenok goý. Güçräk neme gideli. Gatlamany bilşime görä aý düşündireýin onda men. E düzeldiň. Hamyr ýuka ýaýylýar. Ýag çalynýar.

Kädili manty diýen menä indi beýlekileriňiziňem sesleriňizi alaýyn. Eý men gatlama diýen. Kädili Men mant. manty kädili manty baba şeýle kim saýlap bolan bolsa. Gatlak gezerisiň name. Bagyşlaň bir sekuntjyk. Bagyşlaň siz nädogry belgini aýladyňyz. Belgiň öňünden sekiz ýa-da goşmak dokuz ýüz togsan üç kodyny aýlamaly.

Eý, men bar-a şu mallaryň eti barada pikirim şu, malyň göwrümi ulaldygyça etiniň tagamy peselýärmikä diýen. A, ol hemme zatda şon ýalak. Hawa, düýäň etinde tagam bardyr öýdemok. E, bölübi ýaý. Iki aý agyz tagamy. E, ol ýöne bar-a şu nahardaky suraty üns berdim, welin bar-a ol gurçy zady özüň dogramolmy restorana baraňdan soň näleýär? Pomidoryň zady neme ballaryna çenli durlaý. Ýok, restoranda däl-a ol öýde. Gapdalynda ýüzärligem bar ony diýseň. Onam iýip bolansoň tut etmelidir-dä. Şoň üçin içjag dolmasy diýip ses berýän men-ä. Hawa, içjag dolmasylaý. Men düýeçidirin, düýede galjak. Menem düýede galýan. Düýede galýan, sebäbi. Düýäň diňe süýdi bolmaly. Ä indi boluň onda meni meni nime yrjak boluň näme üçin diýýä. Seret sen Ýa bolýa beýleki tarapa seret biz beýleki tarapa sorag soraly şolar bilse neme bolýa. Diýo yrjak diýip de. Saýlaýas bilmesede biziňkini saýlaýalar. O nähili bolýara nähili sorag berjek. Meselem garpyzyň kiçisine näme diýilýä

E beýdibem bir nahar saýlanarmy ne? Onda menem sorag berjek size. Ogurjyny gaplamasy bilen nohutly işdä açar. Aý, nohutly işdä açar türkmenlerde ýog-a, bizde nohut barmy näme? Eý, bu ogurjaly dynmady-laý mlankukasy. Gaçyp

Nohutly işdä açar bilen dowam edýän Ýo Akyş halypa sen bärde agşama iýjek zatlaň saýlaňokko bir birini nahar ýaryşdyrýas men salat saýlamadym diýip bärde salat saýlap oturanyň peýdasy ýok. Özüňe menýu düzüp otyrsyň laý saladam alaýyn onam alaýyn içilýänem alaýyn diýip beýtseň bolmaýahow.

Äý ýene-de iki erki orlukda ara intek iki ýüz elli altynjy turda nädip Äý bolýa men aňyryk aňyryk geçseň. Bular sorag sorasyn. Bolýa. Hyýar garrasa näme bolýa? Erkek hyýar bolýa. Ýok. Bilmediňiz. Owurjaly gaplamany seçýäs. Indiki turda aýtjak hyýaryň garrasa näme bolýanlygyny. Hyýar garrasa gawuna öwrülýändir adamlar. Gawunymy? Hawa. Är. Onsoňam gawunyň tohumy ýok, hyýar ekýärler, gawun çykýar-da garradyp, näme edýärler? Hawa. Itjag ýöremek bilen Mekge bulamak. Indi bulamak bolsa men kän bolamok wara. Şoň üçin itjag ýöreme diýäýeli. Itjag ýörme diýsene, ýöremäňämi? Ýa ýörme, ýörme, bagyşlaň. Hawa, Bolýar. bulamak menem. Mekge bulamak, bu nähili nahar bolýar-aý? Garşy. Ýöreme, ýöreme diýeniň ýaňky ol Neme dämay gyza ýöre ýaza at diýýäler. Ýazmak bolýa dämi sopşeniýa zat ýazmak. Hawa ýaz ýermek ýene bärde. Garşy saklanan barmy? Ýok. Ýok. Ýok. Onda geçýäs. Kufta çorba diýýär. Köfte. Köfte diýilýär. Eý sen Amaz Şalypa owgan kuhnýasyny aldyňmy ýa türkmen kuhnýasymy şa? Menem şu küftäni görüp gülkim tutdy. Biram redi rediskaly gök sogan salat. Eý bu rediska gök sogan salady iýseň gije ýatyp bolmaýar-ow. O näme üçin? Gaty çişirer-ow bul-ow. Aý. Aýanda ýogurt bar-a şoň üçin-ow. E küfte diýýäni şol neme bolýamy näme et bolýamy oň.

Naharyň ýanyna ýary diski ýersiň ýa gök sogan ýersiň daa gök sogan ýa gaýby ýaş sogan näme onuň nimmesi. Haý gök sogan ýene şuny aýdyp geçiň gapdalda arkasynda pati diýip ýazyk hindistan restoranyna degişli bolup biler bäri bilemok. Eý onda yza gidip şony saýlamalyla. Geçdik eýýäm.

Püre bolupdyr püre bişmekden ýaňa is ýer ýaly zatda syhak goşandyrlar men men saňa aýdaýyn şikaýat edin Eý şu geçen ýazaýam diýdiň ol syhamak diýip näme näme etmek ol syhamak. Eý bileňzokmaý syhamak türkler rendelemek diýýä. Aý men nä bilem waý. Eý waý. Týorkadan geçirilen. Ýok türkmençesi ýok muň. Syhamak näme şo. Böleklemek towga dowran ýaly etmek bolýar öýdän türkmen dilinde. Gyrmak, Ak şalypa, ak şalypa sen näme diýýäň ol işlige? Gyrmak diýýän men-ä, bärdede towuk. Şo gyrmak, şo gyrylýan zada-da gyrgyç diýilýär dämi? Aha, gyrmak bolanda ol gul aýal bolýar dämi? Ol gyrnak bolýar. Bolýar, men-ä şonda-da towukly palaw-aý.

Balkanlylar gaty göräýmegi mümkin narpyzly çaýy seçsek. Aý balkanlylar Balkanlylar gaty biz görse bärde. neme bolanda balkandan öýlenjek bolamyzok narpyzly çaýy. E bal balkandan kim bar salam aýdyp geçeliň ştaýda. Balkandan real madridli gyza salam. E Kim aýa? rüstem rüstem hallyýewa salam. Beýni Rüstem Hallyýew kim tanaýan aý? adam tanaýan adamlarymyzy aýdyňsana kim bar olar kim? Halk aýdymçy bara. E balkandan ol tans edýän bir ýaşuly bardy ady nämedi aý?

Balykly palaw saýlamaz Hojageldem. A wala onda narpyzly çaý diýýän. E ýöne balykly palaw iýip gördüňizmi siz meselem? Ýok iýip görmedim. E gatyk bile etli börek wahşy ikisini goşsaň ana bolup dur ýöne aýry aýry gelidä biri birine garşy. E etli börek gatyk saýlap gatyk saýlap bolmaz baý bärden. Ýöne gatyk şuň ýaly iri uradýasmy? Aşgazanyňda problema ýok bolsa etli börek saýlamalla. Anna baryp utanjymdan etli börek saýlaýan men tas gatyk diýerdim sebäbi ýöne siz gatygyň gowusyny iýen dälsiňiz şondan. Gatygyň gowusyny şagal iýer diýip bir söz bar bilýäňmi? Gazanyň gowusyny näme iýer? Gazanyň garasy ol. Gazanyň garasy ýokarydy ýa. Bale äni geçeliň. Howur peçde hindi towugy bilen çapady. Meň ýaňky garaýşym. Ulalýan bolsa bir zat diýer ýaly däl. Towuk hindi diýýäni şol nememi? Induk-a ol o. Hä induk bolsa onda bolýa-laý. Induk şu ýerde ýene bir zada üns beriň. Derbi şu. Hä hindi towugam hindistandan, çapatiniňem asly hindistandan.

Geçen gezek aýdyp otyrdyňyz a sous sous diýip şu oňa börtme diýilýä türkmençe. Nätdiňä? Sous diýip hakyky ýalňyş ýulňyş aýdyp otyrda geçen gezek biri. E onda men şony saýlanmaly Ýok how baklajan how. Akyş alypyn. Ýoklaý baklajan gökli bolmaýar a gökli baklajan. Börtme börtme. How how börtme how. Içi etlidir öýdüp içi etlidir öýdüp begenip otyr akyş galypaly. Dowam et diýip ýykdyňyz a et diýip ýanyna bir Ine balyk geldi. Darada pomidorly gowrulan balykly türkmen çorbasy diýýän. Asma çorba diýýäňizmi, näme diýýäňiz şoňa? Türkmen çorbasy diýýäniň toý çorba dälmi? Şeýle diýip pikir edýän suratyna seredibe. Ýöne men käşir goşup sahalam o içinde käşir bar öýdýän muňa. Gowy tarap käşir iýmän bilýäň ýöne käşir. Käşirini aýyryp iýäý. Hawa. Ýöne balygy

Lezzet törer şerap bilen şorja balyklar. Geç şol aýdymy diňleýäňizmi? Goýun etinden gowurma bilen han towugy. Aý han. Äý towuk bilen etem bir deňeşdirlermi? Et elbetde. Goýun etinden gowurma. Hanyňky däl, hanyňky däl imperatoryňky bolsada gowurma. Hawa. Geçýäs. Eee, eý, ýene-de gawuna, kakadylan gawuna näme etseňem gowy bolanok. Bir gapdalda-da üzüm şerbeti. Hä, bu üzüm şerbeti diýlende bu nämemika? Wino bolýamy? Hawa. Ýok, wino däldir-le.

Ony aýl, aý, aý, degişli sorag Däki. sora how. Iki äki, äý, degişli bolýamy? Soraýda Jumaş. He men gawun kaky gowy gorýan. Sizem gowy Menem gorýaňyzmy? gowy. Menem gowy görýän hawa. Menem gowy göremok. Üzüm şerbedi diýen şoň üçin. Jumaş soragyňy Üzüm sora. şerbedi içip gördüňizmi bir munt?

Ho neme? Ho zat urşupdyr da. Bolýa Timuş sorag soraýda bular öňlendirme. Gawn kaka ýöne köp iýmelä ýüregiňe degýä. Şoň üçin üzüm şerbedi saýlalyň. Şonça nahar saýladyk gapdalyndan içere bir zadam saýlalyňow. Ýaňy gaý sargadyga nemeli näme hyýarly çal içerisda gapdalyndan. Bolýanda şeýdeliň şu taýda Ataş Halypam näme diýse şony saýlaýaly.

Çelpek bilen külçe çörek. Indi çapat bilen çelpegiň näme tapady barlygyny maňa düşündiriňsene. Çelpegi toýda bişirýärler. Wayy toý bilenokmy? Aý düşündir hany. Seret çelpek inçejik bolýa suratdaky ýalňyş çelpek inçe ýaýylýa çapatam bara aý bolýaly astana ýaga diýilýä. bolany. Galyň Ýok nemedämi çelpek ýöne zat azajyk ýagda gyzardylýa iki taraby. Çelpegi eýýäm uly ýagyň içinde bir topar ýagda Pişme bişirilen ýagakda. Hawa köp ýagda bişirilýä neme çapada. Tagamy ýöne nemäňki gowudyr çelpegiňki çapada görä. Hem ýeňiljek

Ýalan çelpekde diňe garyndaşlary üşýär dany oturýa çelpek ertesi gün bişirilýä aslynda. Kim bişirýä şony. Şu obaň gelnejeleri pul toplamak üçin. Aý obaň gelnejeleri bolsa gyzykly däl men soragymy soraýan. Şul nanyň ýüzüne külçäň ýüzüne

Bekrew bahasyny bu balygyň bahasyny görseň täze gelin ýalak bezäýersiň bara. Krokodil bilen bekre balygyň tapawudy näme? Ee muň aýaklary ýok bekräniň. Bekräni saýlaýan menä şu taýda. Ýok barsyda o iki ýaly. Menem bekräni saýlajak bir suratdaky bekre balyk däl ýöne. Bekre näme onda bu. Şuny ýaly bekre balyk gördüňiz mi ýa ne hellura. Aho sen näme teňňäni bekre diýip iýýädiňmi. Ýylan kedi ýalak bir. Seň kakaň puly ýetmänok nemäni lakkany size Bekire diýip getirýän bolaýmasynda Jumaş. Ýo ýo men Bäh. balyk tanaman ha. Üwelenen Üweleni. etli palaw bilen E olar kädili ýaly şile palaw. diýer. Bu iki Eý. naharam birinji gezek görýän eý menä. Ýa gowy Iki tarapy naharam. kädi bilen şüleň bir ýere gelmegi gaty gowy bolupdyr. Şony aýyrmak üçin hemme sebäpler bar-da şu wagt. Hawa. Şoň üçin Üweleni etli üwelenen palaw. etli palaw.

Duz Eý, nahar etseňem erbet däl-le ýöne, süýtlaç toýda zat edilýär-ä. Ýa menem iýýän erbet däl, mesgesi zady üsti bilen Şu salýan eräp şu süýtlaç köpe. dogrudanam toýda edilýärmi ýa nämede edilýär süýtlaç? Eý, käwagt öýde-de edýär-de meň äjem. Ýok, ýok, meselem, aýdaly sadakada dogrum edilýär.

Pomidor, kartoşka buglanan diýäý sebäbi şol ýapylýada gyşda üstüne ýumurtgajak guýmak üçin. Ýöne onda kartoşka bolanok welin. Men etli nan saýlajak. Äý menä şu suratdaky ýaly iýesim gelenok bu ne işlekli ne etli nan bu näme bu bula galyň özem nan. Ýaňy saýladyga özem o etli petir diýänini etli nan. Hawwalaý galyňa özem.

Kolin, karşysyndaky ahyryň, karşysyndaky. Eý, men aşagynyň tarelkasynyň owadanlygy üçin mal ýagyşy bilen diýen. Ýo, ýumurtga, ýumurtga öregiň süýjüligini şular ýaly taryplaýyn size. Ýaňy dişiňi uran wagtyň bar-a, ýumurtgaň içindäki, ýöne ýumurtgalaň guýlan ýagy bar-a, göni şoň tagamy gelýä.

Şüledenem bir nahar bolarmaý, düýn iýdik gurny. Mal, mal ýagşyl ho, men ýumurtga görek saýlap biljek däl. Äý, özem şunamaý sen, şüle diýilýän nahar ýaman gyzgyn bolýar-ow, agzymyň ýanmadyk gezegi o şüle iýipläý. Ýumurtga göregi diňe gelniň ýumurtga göregi edip bilýän bolsa saýlanýar. Otlaý, bolmanam gündok gün öýde oturýan gelin bolsa ediberýär. A Maşyt halypa, sorag sora olary. Äý, men soramanam gezek. Ýaňam amaşsaň, sora-da-a. Ýaňam, ýa,

Köje nahary bileňizokmy? Ýok. Aý bu köplenç bara Türkmenistanda gazaklaryň ýaşaýan ýerlerinde meşhurdy köje diýen nahar. Nämeden edilýär içindäki greçkamy? Içindäki bara dur ýadyma düşenokdaraý bi ýöne köp iýdik köjäni. Nemedämi owsýankamy şol? Içi nämä meňzeýär birazjyk jöwene meňzeýär. Aw aw jöwen jöwen jövenden edilýär aw bildiň dogry bildiň. Aý ýoklaý menä balygy saýlajaga.

Biri öýňünde, öýünde bagyr gowrup otyr eken ol indi ara ýanypdyr-da bagry. Bagrym Soňam ýürek buwlana. Näme boldy saňa? Bagrym daýyn ýanaýdy diýipdirmi? Soňam ýürek buwlanan peýnirli işdäaçar.

Kürtük bir çar bolma ol. Mene kömelekli işletdi diýen indi Aman Şalypa galýa daga. Eý. Onda men sorag soraryn size beýtseňiz. Aýow kömelekli işletdi üçin bir sorag soramarsyňa. Ýada bu gezek bara men soraýyn ýene. Ýo men soramadym indi men soraýynda. Ýo men her gezek bu soralan tarapda galýanlaý. Ýo sen indikide sor. Normal nahar saýlamalylaw. Ýok ow içinde et bar, hamir bar başga näme etjek ow. Bolýa sora onda Akyş halypa. Akyş Saparow nireli? Lebaply. Bilmediň. Kürtük çorbasyny saýla. Ýa aýda nirelidigini. Bolýa ow soň her ger jogaby soňundan aýdylýar a. Bolýa saýla onda. Bagyrdan.

Horostdanam bir zat bolmaý. Sähra diýýäniň şu Aşgabat ýoluň ugrundaky sährada bişýän nämemi? Eý, ine, ine, nemäniň daş odunyň diýýän A unaşymy şi? Nätdiňoý, birinji gezek görýän. Unaş ak bolýa diýip pomidor goşanam eken-ow käbirler-le unaşa. Eý ýaman üýtgeşikleý bu birhili bary-a näme diýeli

E, ýöne bar-a, men size zagara iýseň-de, bir hepdeläp ajygyňok diýýän. Zagara diýlenok, zagara çörek bu. Zagara çörek däl, zagaranyň özi çörek diýmek-ä. Aslynda bar-a, aslynda bişirilenok ol. Bişirilenok-daýyn. Hamyr edip günüň aşagynda goýýaň.

Badamjan işdä açaryny saýlaýan maňa. Menem, ors syraýanlar çak çak diýýänligi sebäpli badamjan işdä açar. E gaýtalanyp ikinji tur gelmedile bolaýda. Bolýa bolýa çalt çalt geçýän. Eý howlukmaňsana näme. Bagyr çişligi bilen işlekli. Bagyr çişligi la ýa. Şeýlemi halypalar. Hawa Hawa. Eý çişlik sözüni görseň basa ögünleme etme. Eý okaho birden Eý ýaňky toşak näme şol? boldy toşak. Ýaňky Toşak näme edi şol? Ýok o bir nahar barda plan diýen Balkan tarapda nämedi?

Buglanan somsa diýeniň manty bolýada baý. Suratdaram manty barda ýöne somsany buglaýamkalar ulurak edip. Ýok gowy bolmaýara buglanan somsa gowy bolmaýar. Adyny üýtgetseň eken da buglajak bolsa. Saçdy jüýje. Jüýje ýöne näçe bolup jüýje. Tak bilmeýäs. Işdikmaly towuk bilen gyş işdäaçary diýýär. Gyş işdäaçary diýýäniň içinde kelem bar.

Düýn gelen bolsaň gutaryberdiň diýýän. Kelemli çorba bilen käşir hyýar işdäh açar. Men şu käşirli salat halaryn diýemokdym özüme. Ýöne şuny Men kelem halamok diýen men. Käşirli hyýar işdäh açar. Ýöne gatyk bilen bulamma gowy gidýändir-ä. Hawa gatyk gatyk goşýaň ony kelemli çorba berip bolma. Ýene ikiki bolduk-da biriň sorag soranyna bol. Bolýar men sorag soraýan.

Şol o ýerde çatmam bady üstüm açyp ýatmam bady zat ýa şo şo çatma bolýa hä şo. Ýok o kepbe o meň diýenim çatma başga zat a. Kele ýerde kepbem bady ýalak bolup biler belki. Gara çorba diýýänä mena şerbet diýilýän zat halamok esasanam garpyzly bolsa.

Çig börek diýmez diýýänleriniň sebäbi içine çig et goşulýandygy üçin. Ýa bişmedik et goşýanlar üçin çig börek diýýär türkler şoňa. Kyrk bir munt okeými? Entek ikinji tura gidende. Gutap. Eý gutap saýlaýsana ýa-o. Tamdyr kakmajy näme eli gowruly et diýýär, gowrulan et diýýär. Goş tam dyrkak mazik gördüm Beýti, olmuş iýmek beýti. gerek däl agzyň ýanyna eltseň özi eräp iýmekli Eý, diýýär. ýa, ýok, ýok. Kakmaç ýaman gowaw. Beýik däl ola. Gowy zat o. Kakmaç Däl. diýeniň tamdyrlamamy? Eý, tamdyra sallanýa garaz-la, hiç zada degenok-da, şo gyzgyna bişýä göni. Ýow, Özem nan bu- ýapanda gyz gelinlerem tamdyra sallanýar-a nan ýapan bolsa. Tady aýnydyrmy bilmem ama.

Nahara Şonda gowy borýan nahar nämeka? Bar wideosy bardy gowy borýan naharynyň ol ýadymda çanak Baharajaýewaň. Maşynda oturyp pişirýä. Eý men-ä şu işdäaçar saýlamakça şu gezek-le şu balyga sered-aw. Menä Bahar işdäaçar diýen. Dowam Bahar Bahar bilen dowam. Bahar işte açary. E gurt ýöne bara betlige deňde çykýan zat dälmi gurt? Hawa plan ýeriňde gurt damy diýip. E tak bolam bekrek ogurlan kelle diýýä diňe bekrabalyň kellesi ogurlaýamyka ony men eşitmändim bilmeýän. Ýo diňe eý bilmedim ýöne. Buram it döşük görnüş peýnir diýýä eý menä balyk seçýän eý.

saýladym. E, kişmişli byzmyk bilen balyk çorbasy diýdigimika bu? Hawa, çorbasy diýýär. Balyk çorbasy diýen uka dämi? Eý, ony toşla biljek däl, ýöne bar-a, şu balyk çorbasy diýilýän neme bilenem gowy diýer-aý, lawrow listli bolsa-laý. Men-ä byzmyk saýlajak. Hawa, balyk çorbasy. Aslynda, nir diýeniňem. Ana, ikinji, ikinji raunda. Indi ikinji nämä geçdik öýdýän-a insan?